Bînerên hêja roj baş. Di xeleka xwe ya pêncemîn de îro bi nivîskara me ya hêja re Keça Kurd em ê li ser babet mijara zayînda lê û nêr di malbata laş de biaxivin. Ev xelek jî gereka hevalê me Yusreh Zubêr pêşkeş kiriba lê mixabin rojek wê tenduristî hebû hêvîdarin derbas bûyî bê. Em ê ez jî hewl bidim bi nivîskara hîjara keçer kurd alîkar bim ji bo pirsên wan em keribin li ser bisekin û her wiha geftugo bikin. Fermo mamosta hûn bi xêr hatin. Tu jî bi xêr hatî û ev dem û hemû demê we bi xweşî bin. Qeleka îro li ser mê û nêr e. Bêguman mê û nêr Di du corê wê hene. Yek jê mê û nêr xuya kiriye, diyar kiriye. Weke mêr û jin, weke ajel yanî di ajel û mirovan de xuya kiriye nêrbûn û mêbûn. Lê di tişta de, di tiştên kurdî de ne xuya ye. lê ne weke ku hinek dibêjin yanî her kes dikarê li gor devera xwe yan li gor zimanê diya xwe bêje ev nêre yan ev nêye eva han narast e di hemû zimana de dema ziman peyda bûye bêguman nehêniyek wê heye em nizan çilo peyda bûye lê bêguman Ewa ka tê gotin ku mirov destpêkê ziman tune û hêdî hêdî e, hîn bûye û ziman çê kiriye. Lê ew ziman dema çê dibê, ne zimanê me tenê ê her kesî li ser hin bend û destûran çê bûye. Wê ca ez ê di vê heleka xwe de ji we re bidim e, diyarîkirin bê çawa e, di tişta de min jî di pirtûka xwe de pirtûka mê û nêr de min e, e, dabeş kiriye li ser e, malbatan yanî her malbatek ev mê ye ev nêr e û çima ev mê ye û çima ev nêr e min pirtûkî de nivîsandiye vê carê jî ez ê destpêkê malbata laş e, şirûve bikim eger dem hebê dibe ku ez malbateke dî jî bêjim e, malbata laş em ê ji ku dê dest pê bikin em ê ji serî serê mirov dest pê bikin ser nêra e, berî ez vê şirûve jî bikim li gor dîtina me min dît ku nêrbûn ji xurtî hatiye di hemû tişta de Nêrbûn ji xurtî hatiye û mêbûn jî ji lawazî hatiye. Yanî weke çawa mêr ji jinê xurttir e, çawa beran ji mihê xurttir e, di tişta de jî ez ên haşîrovekim çilo em karin bêjin ev nêr û ev nîya. Serê mirov, serê mirov nêr e. Serê min yan seriyê min Ji ber ku serî bê goman di laş de serî girîng e. Serî girîng e û gelek tişt di serî de hene ku e, hin ji wan mêr ne hin ji wan nêr e. Serî nêr e, di nava serî de e, sewdan heye û mejî heye. ev jî dîsa di zimanê me de bi kurdî em nêr dibêjin mejiyê min sewdanê min sewdanê te bi nêrî hatiye gotin ev li ser bendê hatiye ji ber ku mejî de mirov mejiyê wî xirab bû yanî mirov bê qîmet dimênê bê yanî hebûna wî vale ya ez ê ji serî di serî de wê ca çi heye Enî heye. Enî mê hatiye. Min dît ku enî û sing û pişt, pihnî û gozek ev ê niha hemû mê ne. Çima mê hatine? Ji ber ku ev ê ha bi laş ve weke enî û sing û pişt em dimezênin sê parçe Sê parça hestîna bê tevgerin girêdayîne bi laş ve yanî min dît di laş de ew tişta ku dila bitê an jî ê bi karekî radibê Ew tişt niyêr e. Lê ya ku nikaribê bi ti kara rabê weke enî û pişt û sing ku gelek camêr hene dibêjin sing mê ye, sing nêr e lê ew xwe sing mê ye. Ji ber ku parçe hastiyeke bê livandin e û bê ku bi karekî rabî. Her weha gozek jî gozek bilind ve girêdayiya yani ti ne ne dikarê bila bite û ne jî bi karekî rabe û behnî jî bi vî rengî lê ez ê bême ser mil milê mirov milê mil nêr hatiye gelo çima me mil nêr hatiye bêgoman navê mil sê navê mil hene mil em bijin mil hinek jî dibêjin pî û hinek jî dibêjin kol kol dibêjin sora kol dibêjin kolber yanî ew ê ku tişta li ser milê xwe wek li cem me em dibêjin bi erebî dibêjin hemel yan jî bar hilgir Soranî dibêjin kolber ew ê ku rada ser milê xwe tişta li ser milê xwe diguhezê ew kolber ew ji kol ji mil re dibêjin kol. Ji ber ku mil di baweriya min de rexa rex di zimanê me de hemû jî nêr hatiye. Alî alî nêr hatiye. Bêje mil her du milê laş û bêguman xurtdîk jî heye yanî mirov dikarê pêncî kîlo tiştekî deynê ser milê xwe bi mil xurt da ji xurtiya wê mil nêr hatiye piştî mil ez ê çime çav çav ji ber ku bi karekî radibê çav mero birêya çav dibînê birêya çav mero dibînê lê mijgûl yan spîka çav yan reşika çav ev ya hemû mê hatine yanî e, karê xuya kirî tine ye bêguman reşik û spîk jî herêkê karekî wa heye lê ev karê hene nel ber çavê mirovê e, e, normal xuya dikî mirovê dektora mirovê lêkolînera ew dikarê bizanê ji reşik çima heye û çima spîk heye lê li ber çavê me mirovan ê normal em dibînin tenê di rêya çav de çav wekû hemû lêborînê dixwazim em bibê mijbûr mene ew bixwe jî diçin û tên heger li gor wê bengeha we gotî e tu zanê bes bi tu karî ranabê Zanî divê tu çav bila bitînê divê tu çav bila bitînê heta ziman pê re bila bitînê tu çav bigirê û vekê heta vebê lê mizgûl bi tenê li ser çav nala bitin sekinîna zanî û bi ti karî jî ranabin yanî ew karê ku zêde mirovê normal dibînê dizanê hemû jî bi bêguman bi karekî radi hemû jî ne ne heme wilo hatine lê ew karê weke niha em dijin bi çar em dibînin bi guh em deng dikin bînê nêr hatiye dizanî lê ew pelika bi guh ve mêye ma karekî radib ti karî ranabî Zanî tenê ji bo spehîtayê ji bo yanî mirov parçê wî hemû jî bi sedem nahçê bûna. Çah meselen em ê herin eva dîtir. Dev dev nêrehatiya. Bêguman dev di rêya dev de, bi rêya ziman, ziman nêre, dev nêre, e, e, diran nêrin. Ev her sê nêrin. Bes wexta yani yekser lwa bir lwa bike tê bîne her yekê karekî wa heye. Her yekê karekî wa heye. Mamoste li vir hevalekî me hevalekî me li bi zimanê me Naif Çolo dibêje ez dibêjim ku bi devikî her tişt tê xuyakirin. Bi devikî dibêje her tişt tê xuyakirin. Çawa yanî? Wasa ez bên mebesta wî ewa ye dibêje ez dibêjim ku bi devikî her tişt tê xuyakirin. Demek tu tiştekî bêjî li wir tu lê tênê der ewa ewa mêreyan Ewa, ez bim, ana şaş bim ma besa wî ewa ji pirsê. Bi xwedê ez jî me besayî bi temamî na ev tê nagihim bes eger dev girtî bê ti dev bi dirûş teqalî tine ye. Yani bi karekî radibê dev. Û di hindir wê dev de dinan hene dinan jî xwarinê hûr dikin. Karekî wî heye. Lê ew pidwê ku dinan li serin Parçeka girêdayî bi tiştekî re nabê. Yanî tişta em bêjin pê re dibe tişta berçav. Yanî yekser tu dizanî ku dinan xwarinê hûr dike. Lê pidû çi dike? Pidû girêdaye dinan tê de hatine çandin lê ne bi ti wezîfa wilo xuyakirî nîne. Vê ce parçeyê wilo hemû ji kurda mê gotina. Tu zanî ev bêguman bê ku mirov zanibê çima yanî ne ne mirov ne xwediyê zanînekê elmekî ziman daniye ziman wilo hatiye wilo hatiye û rast hatiye rast hatiye bêca bibûrin yani dinan nêra ji ber ku xwarinê hûr dikê ziman nêra ji ber ku ziman jî eger ziman bêje kirin bê filan kes û zimanî jêkin yanî nema karê biştexlê ziman û dev ev her dû karekî rabin lê qirik qirik mêya û ji qirikê heta diçe e, hundirê e, qirik weke boriyekê ya e, xwarin tê re diçe ew dibê lê t- karê wê ku berçav em bêjin bi karekî rabûye ew bi xwe karekî dike din neya bînê mê hatiya E, piştî qirikê mero diçe singê min gotiye te dî sing mê ye ji ber ku parçe histiyeke û girêdayî bi laş ve nalabitê. Eva ha mê hatiye lê di hundirê singê de jî hundirê singê de hemû mêye tenê dil. Dil bi rehê xwe ve nêr hatina. Yanî mero tenê heme li vê têbînî bikê mero zanê nêrbûn ji xurtî hatiye. Dil bê goman dil ê herî xurt e di laşê mirov de û rehên rehên dil jî nêr hatine. Belê li vir Cerdî ez lîborî cenabê we dixwazim dibêjim. Kerem ke kerem ke. Mamosta Cerdî nayî şolo dibêjê mebesta min dema ku dema ku tu bênivîsî bi xwendina devikî tu dikarî binivîsînî. Yanî wek wek tê gotin tu wasa binivîsînî. Bele bele yanî dev bi karekî radibe heta nêr hatiya. Ez mebesam ez vê bêjim. Yanî dev nebê kara. Yanî ez niha diştixilim devêm dilabitê. Yanî me got ew tişta ku dilabitê û serbixwe ya. Serbixwe ya û dilabitê tiştekî dike ew nêr hatiye el vir dêsa bûye xurtî yanî ew ji ji lêvê xurttir e lêv mê hatiye zanî yanî ji bo em em bihekidin em şaş nebin ev mê ew ev nêra divê em li her tiştî meyzênin ew tişta ku bi karekî rat bê ew tişta ew tiştê û karekî radibê yan dilebitê yan serxwebûnek heye ew nêr hatiye lê ên dî ê dorê mê hatine yanî di hindurê zik de jî zik nêr hatiye zik biçûk dibê mezin dibê fere dibê yanî ne tiştkî girêdayek û nelebitî zik nêr hatiye. Lê di hundirê zik de tiştê di hundirê zik de e, hemû çik nê hatine. Rovî rovîne mîzedanka ev ê ha e, kurda mê gotine yanî e, borî boriyê plastîk jî dibîne em mêd bêjin. Em menêr negotiye ji ber ku tişteke tenê ji bo tiştekî dî xwarinek tê re diçe avek tê re diçe eva henê e, mê hatiya e, û me got e, gozek û pihnî jî mê hatina lê pê ling pê bixwa nêra piyê min piyê min pîya ew bixwe lê ca pê dibêjin û pî dibêjin nêr hatiye ji ber ku laş hemû xurtiya laş li ser pê ye eger pê nebê mirov nikare bi seknê yanî ev tiştê di laş de û ez bêjim hemî ev nêre û ev mê ye yanî her yekî ku bê nivîsandinekê binivîsê baweriya min de bi vî rengiya Nizanim pirsin ser hene nînin ez ê çime malbateke dî. Ê wext me re heye. Erê heker derxet hebê mamosta cardî nayîf şolo hevalê me hilbistanê me dibêjê xwesteke min xwesteke me hemiyan. komîteyek bê avakirin rêzman bi giştî bêguman ev mebesta me û xwesteka me hemû waya wellahî ev ya me hemûcka ye hêvî bi mamostê wek wek keça kurd ve her wiha mamostê min berzo mahmûd ew jî birakê wê ye karin pîroz dikin di vî warî de rê zimanê me girêdanine hêvîdarim di demek nêzîk de ew karek pîroz e bi rastî Spas, spas gelekî memnûn im ji wa kesê ku guh didine ziman û dixwazin hîn bibin. Ez ê ji laş her me malbatek kedî. Ez bi rastî dixwazim malbata giya, şînahî Ev jî gelekî giring e ku em bizanin kîjan ji wan mê ye û çima mê ye û kîjan nêre çima nêre. Giya giya bi xwe nêre. Malbata giya min nivîsandiye malbata giya û jînahî. Giya nêr hatiye. Wê de tiştê bi giya ve girêdayî wekû malbata wî Giyayê ku em dixwin, giya ê em dixwin weke tûzik, weke parpar, weke pûng, ev tiştê ya hemû mê hatine. Lê ez ê çima şebeş, petîx û kundir yan jî kulind. Pinê van giya pin bi xwe nêr hatiye zimanê me. Pin ew pinê ku bi erdê ve rast diçê, li ser erdê diçê weka pinê giya, pinê şebeş, pinê petîx zanê. Ev ya hemû pinê wa li ser erdê ne, xwe bi erdê ve digirin.

Nehê min timam nekiriya. Berê fermo fermo fermo lê berê nedixwazim fermo. Zanê yanî evê ku pinê wan ser erdêna pin bi xwe herwa di kurdî de hemû nêr hatina. Bêguman pin xurt e dema ku va tişta hildigirê xurt e. Lê kundir camêrin her dibêjin mê ye. Xuya dike ku li Kurdistana Rojhilat mê dibêjin. Lê kundir nêra û şebeş nêra û petîx nêra trozî nêra yanî ev tiştê berê wana hemû ê ku binê wan li erdê ve çûye hemû çik nêr hatine wê ca ez dibêjim çima ji ber ku ev ê ha xurt in yanî belkî hin hin xorta hin nifşê nû nedîtibin lê me dîtiya payizê şebeş bi ax dikirin çilo bin ax dikirin. Li cihê şebeş çekî kortek çê dikirin û bi binê wê ve bi bin ve bin ax dikirin. Ew şebeş dima bi heyva dima xira nedibû. Zanî ev manayê xort e. Zanî bi xwe û binê xwe ve xort e. Û em karin tiştê dî jî weka kundir jî wilo ye û şebez jî wilo ye tu zanî. Lê ew giyayê, ew şîniyê ku şipê ye, binê wî şipê ye weka bacan. Bacan bilind dibe ma ne wilo. Bacana sor, bacana reş, îsot, evê henê binê wan şipê ye. Evên ku pinê wa şipê hemû jî lawaz in. Dema ku pin hişk bû yekser bacan jî hişk dibû. Heta hin cara hê bacan hê pinê wê hişk nebûye jî lê bacan ku demekê dimînê nerim dibê û xira dibê. Çi bacana reş meselen pîr dibê û mezin dibê û û nerim dibê xira dibê. Yanî min dît got, min got ew malbata giyayî ya ku şipê ma ya, pinê wî şipê ya, dibînê hemûcik berê wa mêyê hatiya. Berê wî giyayî mêyê hatiya. Çi bacana reş bê, çi îsot bê, çi ya sor bê, evê a hemû mêyê hatine. Mana wê pin serdestî bera xwe ya. Yanî ber

Pirsik wisa bi erebî rê kiriye, wateya wê bi vî rengî ye, dibêje her tişt ê ku bêdeng bê tê naskirin wek mê û her tiştên ge bi ew bê tê naskirin mêr. Dibêje gelo yanî wisa wek pirsik matmayî dibêje wisa tê gihiştiye, rast a vaya? Xwedê bêdeng û deng û bêdeng yanî niza bacana sor û ya reş û û şebeş û petîx ma gelo hinek ji wan deng in? Nizanim yanî ne min got ji ber ku bi bin ve girêdayîne li gor ku min têbînî kir li ser û min nivîsandiye ji li pirtûka xwe hê ku bawerî pê bînî Yanî me dît ber çehva. Weke bacana reş bacana sor îsot evê henê ku demekê dimînin û dibihûrin xira dibin. Yanî bacana sor şîn e pêşî. Keska şîn e. Dema ku sor dibê ew sorbûn demekê dirêj namênî û demeke dirêj ma xira dibê. Bi mana lê binêwê dimênê şîn. Bi nêvê tiştek pê nate lê bacana pê ve xira dibê. Wê celê ji vê ez dibêjim pin ji xwe nêra ew tişta bi pin ve hatiye madem zû xira dibe ew lawaztir e ji pinê xwe. Lawaztir e. Lê lê şebeş zanî şebeş bi pinê xwe dema bi pinê xwe ve bê ew çiqasî dom dike bi heyva dom dike û xira nabê. û û hin cara me roj bin dikê jî li malê de jî dimêne carê belkî we nedîtiye lê min dîtiye dikirin navkayê de dihlandin şebeş digot divêm şebeşa xwe helên serê salê bixwin yanî kerem ka Belê pirsê dîjî ji hevalê me Abdulxan Tildarî dibêje mamosta çima em nê bilind dikin û nê nimis dikin Mînak dibêje, Diya min û bavên min gelo ma tîpa a di gel di gelek cihan de ne nîşana nêrkirinî û beravajiyê berevajiya wê ye. Ê. nêkirinê yanî me bes dawîne. Nizam hûn têgihiştin ya no dibijê ez ji cardî dubare bikim dibijê mamosta çimanê mê bilind mê em mê bilind dikin û nêr nims dikin. Dibijê mînak diya min û bavê min gelo ma tibe a ev ne ne bilind kirin û nifs kirina. Belê. Yanî di hemû zimana de weke erebî dibêjin cins, cinsê mê heye û yê nêr heye. Di zimanê me de jî mê heye û nêr heye. Yanî weke bi erebî muennes û muzeker. Yanî ev ne ne bilindkirin e û ne nifskirin e na. Bes diya min dê, dê mê ye. mê ew dê ye. Dema ku em îdafe dikin yanî bi tiştekî dî ve girê didin peywendî dikin weke diya min e ya min e ew dê ê dibê iyeke sivik di ziman de bûye iyeke sivik em dibêjin diya min. Ev ne bilindkirin û nivzkirin e. Û bav, bavê min ew ê ya bi bav ve ê ya nêrî nêrbûnê ya. Weke şebeşê min, kirasê min ev tiştê ku nêr in ew ê nîşana nêrbûnê ye. Wê ca li vir bav nêr e ji ber wilo me gotiye bavê min ew ê ê ya wek erebî dibêjin îdafê hevbendî. yani bi vî rengiya wê ca ser em bêne ser şînahî dîsa yani şînahî şînahî me got ew şînahiyê ku mero dixwê bêhtirê wana mêna û ê ku bi binave jî girêdaye binê ku şipêya ew xurtire ji bera xwe ji berê xwe Yani berê bacana sor zû xira dibê, bacana reş xira dibê, îsot xira dibê, bi pin ve hê pin hê pin xur te jî lê e, ber dimrê. Ew tişta pê ve e, zeîftir e jî, lawastir e ji ber wilo tişta mê e, e, Tişta lawaz mê hatiya. Wêca ne li hemû tişta de yanî her yekê her malbatek bi rengekî hatiya. Yanî wek me got ya şebeş û kundir û ev ê henê nêr hatine lê û binê wa jî nêr a, lê ewa ku ji ber ku binê wa bi erdê ve ya, ew nêr hatiye û ew binê ku bilind dibe wek bacanê sor û yê reş û ew di binê bacan û ew lawaztir in ji binê xwe, zeîf hatine, mê hatine. Yanî em dikarin di hemû tiştî de bêjin bêhtir e, mêbûn ji lawazî hatiye û her wekî ku em dizanin pîrek, Lawaztir e ji mêr, mêr xurttir e. Ev ne tiştî berçav e yanî. Xurttir e ji jinê, beran xurttir e ji mihê, nêrî xurttir e ji biznê. Yanî bi vî rengî zimanê me de wilo hatiye. Hatiye ev mêr e, ev nêr e û bi vî rengê hene ye. Nizanim malbatek îdiyan bixwînin ne xwe bêjin nebêjin naxwazim em hemû yê xilas kin di rojekê de. Belê ew gelek name ji me re tên spas ji çi kesêke ji me re dinivîsînê rêz û hermet û silavê me bo we. Mamosta Mihemed Qasim Husên dibêjê belê me şi beş dikirin navkayê de ji bo bimîne heta serê salê. Belê. Got çawa? Dibêje mamosta nivîskarê me Mihemed Qasim Husên dibêje belê me şebeş dikirin navkayê de ji bo bûnê tanî serê salê belê. Belê belê ji ber ku xurt e. Xurt e. Lê bacana re ji tin kare hilênê. û bacana sor jî em nikarin û lo helênin yan di nav xwê de em dikin em dikin tirşî naxwe wekê dîtir û lo em bêlin xirat Cerdî hevalê me Abdulxanî Çeldarî dibêjê dibê mamosta te kundir anî ziman dibêjê li devera sura ji re dibêjin kodo wata xwe nêr nîşan didê Enak dina di zaravê sora de pirsgirêka me ye ji xwe. Zaravê sora de nêr û mêyîn tune ye li cem wan. Hemû weke hev in. Kurî min û kiçî min dibêjin. Lê di zaravê kurmancî de zaravê ew bi xwe kurmancî şaş em dibêjin kurmancî me xwe kiriye kurmancî û sora lê yanî mebesta me zaravê zaravê jorîn û jêrîn camêra got ya durust ew yani ji ber belê jêrîn jorîn Yan jî bakur ji ber ku bakur bakurî ji me bêhtirin û û zarav zaravê wa ye û ê me jî ku em rojavayê Kurdistanê de ne yanî em dikarin hemû bi bakur ve jî girêdin yan jî jêr û jor. Ew ê ca niza ez dibêjim îro bes e. Pirs hebin ez hazir im. Me hewl da ew pirsên belkê ji wesa em li ser wan sekinîn û dest û hestê te ser bin. Hûn jî sax bin û heta carekî din. Hêvîdar im di gel îro roj me ti dezgeh û ewna nînin di zerabên tîpên latînî de yanî mebesta min Jorin û Jêrîn ez ê gel wa bêjim nabêjim Kurmancî û Soranî bo wê yekê jî em em hûn ew kesên rêziman kesên em bi hajetî wan e û hêvîdar im di demek nêzîk de hûn karibin wek gotî saziyekî ziman dezgehekî ziman em peyda bikin em karibin Xwedê sazî sazî ne bi min û we ava dibê bawer bike sazî çi sazî çê bibin wê ne serkevtî bin eger ne dewlet hebê eger ne hikmek hebê weke niha li başûrê Kurdistanê yanî bi berlemana wa zimanê soranî kir ê xwendinê xelas bû ew yanî divê berê jî hebû li li nav başûrê Kurdistanê yanî komît hebû korê zanyarî hebû lê yanî li cem me em ê zimanê li zaravê jorî bawer bike yanî em bawerî bi hev nayênin dizanî her yek dibêje ez ê wek xwe bêjim Ev e pirsgirêka me. Herek rêje ez ê weke xwe bêjim. Lê dema ku hikmek hebê, hikmê dewletê hebê yan hikmê hikûmetekê hebê, wê bêje te ev e û û tu nema karê bersiveke nabidî. Weke heta hin dî çê nebê mixabin yanî hin çêbûne jî mana heye wa komîtek çêbûye li Bakur û hinek

Yani ins mirov bê hiş e, tine ya. Bice nêre. Belê. Yani şata xurtî tê tiştê ku me xurtî tê de dît ew tişt e, nêre. Belê e, li vir pirsek dawî e, mamosta cardî Mihemed Qasim e, Hesên nivîskarê me dibêje pirs- e, pirsek bi erebî daniye dibêje çima nê Bi zêdeyî kesekî beşdar nabêt programê de ê posport di zimanê kurdî de wesa wê bikarin bêhtir guftûgo û ew çê bin zanyarî. Em kêfxweş in çi kesên ke posport bûn di vê warî de deriyê me vekiriya û her wiha dijmin xwişka keça kurd jî yanî wê kêfxweş bê ku hinek tevlî me bibin. Rêz û silav cardî ji we hemûyan re. Heger nizam tiştek namek dawî li gel wan mabê nivîskara me? Bi xwe de ez bi xwe yanî hêvî dikim ku ku hinek bên em bi hev dûr e ez û we em li ser mê û nê li ser tiştî dîtir em bi hev dûr e bidin bistînin bêguman li gel guhdara jî wê xweştir bane lê Wa dîsa ez amade me yanî ev min dixwest bi rastî ev kesê ku meselen e, peyva sing dibêjin mê ye, kuncik dibêjin nêr e. E, yanî ser evê van tiştê ku em newek hev dibêjin, newek hevî e, yanî Divê em li ser bingehekî zanistî tişta çê bikin. Hema ez bêjim wala diya min gotiye mêye û devera min dibêjin mêye an nêre divê em ne li gora devera xwe egel deverek edî niha ez em ê piştre bêjin va tişta. Ez ji ber ku gotinin hena naxwazim em dîse wê bêjin. Yan li hin devera got tiştkî dibêjin û li cem me mê dibêjin yan nêr dibêjin yanî di hin tiştan de min dîtiye ku ew rast in em şaş in yanî devera me wê ca paşerojê de em ê va tişta bêjin Belê ez hêvîdarim mênin xweşiyê de. Rawesta pirsek me dî heye berî terê ê ge derfet hebê. Kerem ka. Xwazim mamosta. Ez mamosta Muhammed Qasim ez dijim nama keça Kurd ger em kêf xweş bin û em ê timî jî derî vekirîne û keça Kurd xwe jî anî ziman wê kêf xweş bê gel zîdeyî kesekî amade bibin pospor di warê ziman de ji xwe mabesta me ava gelekî spas ji bo nameyê we. Şehnaz Osman. Dibêje bînerek me ya hêja ye dibêje şev baş dibêje lê pirsa wê dibêje lê çima mêr jina ji jinan zûtir dimirin heger ew qas xurtir in. Ev wê cih di avakirina laş de ye. Em nizanin wê cevahane divê mirovê zanest zanînê dizanin di ew gereke vê tiştê bêjin. Bi rastî gotina wê rast e yanî gelek cara me gotiye û min bi xwe dîtiye yanî zilamê min berî min mir û zilamê mêrên gelek jinan dimirin û jin dimînin jin xurt e xurt e. yanî jin bi xwe xurt da lê ne di vê pîvanê de hatiye dema dibêjin jin mê ye û mêr nêr e yanî wilo divê yek ji wan mê bê yan nêr bê yanî nave mesela nave yanî mimkune nêrbûn jî Yani cihê me yek girtiba û me cihê nêr girtiba na. Ma hûn wilo hatiye bes jin rastî jî jin xurt e. Lê di vê halê de xurt e. Bes karekî dema bi karekî rabin mêr karê rajê çiwa li genib deyne ser pişta xwe. Lê jin nikarî. Ma ne wilo ye. Belê, belê ez hê bidarim her hûn ji me xurttir bin û serkeftîtir bin. Sağ be Rabbi. Heger namek te dawî mabê em bigihîn temaşa vana wisa em ê xeleka xwe bi dawî bikin. Wallah hêviya me her carê jî hêviya me ew e ku e, guh bidin zimanê xwe. Yanî ziman ku diçê milet jî pê re diçê bawer bikin. Bila em guh bidin zimanê xwe yanî ew kesê ku bi erebî ji te re pirs dinivîsî xwezî karî bana bi kurdî weke diyawî dibêjê eger diyayî kurd bê belkî diyayî ne kurd bê. Yanî weke ku di malayî de tê gotin zimanê zimanê normal bila binivîsin. Bawer bike bi zimanê normal jî binivîsin

Em jî dengê xwe tevlî dengê keça kurd dikin. Zimanê me nasnama me ye. Em hêvîdar in hûn keribin, hûn jî zarok, îro, piranî xelkê me li dîaspora kurdê me metirsîk mezin heye li ser zarokên me, li ser zimanê me. Bi wê yekê ziman cardî dubara nasnama me ye û hebûn û tunebûna me ye. Em hêvîdar in hûn hemû li zimanê xwe xwedî derkevin û te xelekek dî bimînin bi xêr û xweşiyek. Êvar baş.